कथी कर छली तो हमर नकल करै छी तू नहीं काम धंधा है कि नहीं हाँ तो के करते तो के करते हम करबे हाँ हम करबे जल्दी जो कर जल्दी सखी फूल लोढ़े चल फूल बरिया सीता के संग सहेलिया आइ काल्हि बैगनो फोड़े ले एके माय ये हाय अहाँ के कते नीक गीत गबै छलियै से बाते छोड़ि दियौ फेर से एक बार गाबू ना वीडियो बनाबी छी वीडियो कहि ले बनेबै माय ये टिकटॉक पर हाल होय देखे छी अहाँ के वीडियो कते वायरल होय है कते पब्लिक अहाँ के लाइक करे है तै दुआरे अहाँ के वॉइस त अते निखा से बाते छोड़ दियो अहाँ जे यदि ट्राई मारती त अहाँ त बड़का गायिका बनती सच्चो मा सच्चे कहै छी हम झूठ बाजब अहाँ के पुतौ भक लिया ठीक छै तऽ एकटा गीत गाइबे

कोई लोढ़ेला चंपा के कलिया सीता के संग सहेलिया बतावले गाबो हम ये माय भ गेली अब 15 सेकंड बड़ नीक अहाँ गीत गेली ई गीत तऽ बुझा पूरा मिथिलांचल में ओनाहि तऽ वायरल है वायरल चीज जे धर टिकटॉक पर तुरंत लाइक व्यू कमेंट चल जाई सच बा हां आ तब चाहे अहाँ रातो रात स्टार बन जाई हमरा से बड़का हमू देख ले छी केहन है हे देखियो अहाँ के हम एहि दुआरे कहले वीडियो बनावा देखे छले रानू मंडल जे छला हाँ। इंडिया में प्लेटफार्म पर रहे छला बैठ के गीत गाबैत हाँ। से देखली एके रात में स्टार बनि गेल कोन ठीक

निमन गीत कोनो नया ट्रेंडिंग में कोन गीत गाबे कोनो हिंदी गाओ चाहे भोजपुरी गाओ चाहे मैथिली गाओ कोनो गाना खाली डांस करे के है। उ वाला गीत गाबे छै अतक झुमका नै पिहना हाँ, हाँ, हाँ। हेतै न हाँ। ले ले ले लगा ले ले गो माय अतक झुमका नै

बड़ भाइरल हो दुनु सब अब एकरा केना करबी एकरा एना के करबे आ टिकटॉक में सीधे पोस्ट कर दे ये माय ई वीडियो के अभी नहीं डालबे रात का डाले है बुझलिया टाइम होई के डाल के अच्छा लिए चलो साँझ पड़ गेल घर में काम चल करते हो चलू जाई छी खाना पीना बना ले आ सवेरे से तब डालबे हेते ठीक छै कनिया चल चलू आओ

बकरी भैंसी सबटा देख देबै आ माई गल से खेत में काम करे ला कहीं ओकरा लेट लागे तो खाना खेत में पुगा देवे लिए तो हम जाए छी कि ने मोर कोमर एलिए गे भौजी ले एलिए कैले काम छले कोन एहन काम भऽ गेल सुन कह दिए झूठो के डिस्टर्ब करे वाला काम नहीं कर एकरा एक भरि दिन बहुते काम है हँ तऽ हमरो खेते जाय वाला काम छलै घकली घास काटे ला छलै बकरी के भैंसी के घास ए, खेत वाला काम छै ने हँ कथी कहै छै जे खाना माई के ओते दऽ देबै बुझलियै ने खाना अहाँ लऽ लेब आ पानि एहि छोरी के दऽ देबै बुझलियै कथी बसा बरस जे एना खिलबै छी जोर से कहू ने हँ हँ आ कथी कहै छै ढकिया आ हँसुआ सेहो लऽ लिअ उन्हीं से कथी कहै छै बकरी लए घास सेहो कटने यऽ

हम टिकटॉक में गेल छलियै बुझलियै ओहिमे लाइव बैठल छलियै बहुते गिफ्ट मारलकै छोरा गिफ्ट मारलक कोन कोन गिफ्ट मारलक देखा दू तऽ ये भौजी अहाँ तऽ पागल भऽ गेल छी कि ओ वाला गिफ्ट नहि पाँच हजार भेलै हमरा एके राति में बुझलियै टिकटॉक के एगो लाइव है बुझलियै ओहि लाइव में गिफ्ट मारल पाँच हजार भेल ने हाँ हमरो सिखा दू ने कम से कम हम पाँचो सौ तक कमेबी ने एक दिन में अपनो पॉकेट खर्चा भऽ जेतै की कहू अहाँ भैया से जे मांगैत रहे छियै ओते ने पिता के बजैत रहे आ एक सौ रुपया मांगली तऽ बाईस बेर हिसाब ले हे कम से कम तो ओकरा से तऽ नहि मांग पड़ती ने हम तो कहै छी दुइयो तीन सौ भऽ जेतै तऽ हमर एक दिन के पॉकेट खर्चा निकलि जेतै भौजी अहाँ टेंशन नहि लू ना चलू ना हम देखा दै छी अहाँके वएह लाइव में घुसब हमरो से अहाँ बढ़िया छी बहुते नीक लगबे लाइव में तोरा सब साथे? बहुते गिफ्ट मारत हमरा पाँच हजार अहाँ के तो दस हजार मारत देखियो ने एके रात में। हमरो सिखा दू ने तऽ केना कऽ होइ है आओ तो सिखा दै छी अहाँ के देखा दू टिकटॉक अभी ना लाइव में बहुते मजा आबैत रही सिखा दै छी हम अहाँ के देखियो

यो करेजा सब टैप टैप कऽ दू ना देखिए वह वन रोज हां ये फूल मार देल की यार नाम कथि छले राजन नाम छले देखलिए हां वन रोज मारल के देखलिए ना एनाते क एना के गेम खेलबे ओत जाके ई एक्सेप्ट क लेबे हां त गेम खेलबे त ओइ पे कथि पड़ते कोई लायन मार देते कोई कार मार देते कोई एरोप्लेन हां गाइस सब एरोप्लेन मार दू त हमरा गाइड सब एरोप्लेन ले मार दू त हमरा नहीं एना कहबे तो नहीं मारत फेफड़ा सबको ये फेफड़ा सब एगो लाइन मार दू त हमरा कुछो कुछो गप करू ना कहियो करिया जा सब केना छी हम से नहीं कहबे कहीं लोग सुन लेते कह देते तो तब ओना में गिफ्ट नहीं मारत कहियो एक बेर यो करिया जा सब केना ये करिया जा सब केना छी हाय यो फेफड़ा सब टैप ये टैप करू फेफड़ा सब टैप टैप करू ना हँ एना कऽ कहू ने एहने का हँ फेर कहिला यौ करेजा सब केना छी टैप टैप करू ना जल्दी कह जल्दी दे। आउ ना एगो रोज मारल के देखै छियै ई कुत्तो रहै ओइ बिया कुत्तो मारत तऽ अहाँ बुझियौ ने धनीके भऽ जायब। कुत्तो मारे है हाँ कुत्तो मारे है तब मतलब बहुते पैसा बजा है